Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. Wieħed mill-Fariżej stieden lil Ġesù biex jiekol miegħu. Ġesù daħal għand il-Fariżew u qata' l-ikel. Issa fil-belt kien hemm midinba magħrufa Din saret taf li kien qiegħed għall-ikel fid-dar tal-Fariżew. Ġiebet vażett tal-alabastru biż-żejt ifuħ, u marret qagħdet warajh ħdejn riġlejh tibki u xxarrablu riġlejh bi dmugħha u tixxuttahomlha b'xuxitha. Imbagħad biżitlu riġlejh u delkithomlu biż-żejt ifuħ. Kif ra hekk, il-Fariżew li stiednu għandu, qal bejnu u bejn ruħu dan li kien profeta. Kien ikun jaf min hi u x'mara hi din il-mara li qiegħda tmissu. Kien ikun jaf għax hi midimba. Imma Ġesù qabad u qallu, Xmun, għandi xi ħaġa xi ngħidlek. Għid, Mgħallem, qallu dak. Tnejn min-nies kellhom id-dejn ma' wieħed li jislef il-flus. Wieħed kellu jagħtih ħames mitt dinar u l-ieħor ħamsin. Minn fejn iħallsu dejnhom ma kellhomx, u hu ħaffrilhom it-tnejn. Min minnhom iħobbu l-iżjed? Wieġbu Xmun u qal, Jidhirli jien li dak li nħafirlu iżjed. Ħsibtha tajjeb, qallu Ġesù, Imbagħad dar lejn il-mara u qal lil Xmun, Qiegħed taraha din il-mara? Dħalt għandek u ilma r-riġlejha ma tajtnix, iżda hi, riġlejha, xarrbithomli bi dmugħha u xuttathomli b'xuxitha. Bewsa ma tajtnix, iżda minn xħin daħlet ma waqfitx tbusli riġlejha. Rasi ma dliktlix biż-żejt, imma hi dlkitli riġlejha b'żejt ifuħ. Għalhekk ingħidlek li dnubietha, li kienu ħafna, jinħafrulha, għaliex ħabbet ħafna, imma min jinħafirlu ftit, ftit iħobb. Din il-mara ma kinitx preżenti meta Ġesu waqqaf l-Ewkaristija fiċ-ċenaklu, Però l-istudjużi jgħidu hawn min jgħid li din hija l-istess mara li kienet ħdejn is-salib flimkien ma' Marija u ma' Ġwanni eh, waqt il-mewt tiegħu. Eh, jgħidu wkoll li din hija l-istess mara li Ġesu derilha l-ewwel waħda nar il-ħadd filgħodu meta qamm il-mewt. Ċertament din hija waħda min-nisa li kienu preżenti nhar Pentekoste mal-120 ruħ li kienu fiċ-ċenaklu u probabbilment min jaf kemm-il darba mbagħad iktar 'il quddiem irċeviet l-Ewkaristija minn idejn l-ewwel Papa San Pietru. Il-ġest li għamlet din il-mara, ma ninsewx, meta kienet midinba. Ġest li aħna forsi ma tantx nagħtu kasu, imma Ġesù li kien qiegħed jitkellem lin-nies orjentali, l-orjentali fehmewh sewwa, fehmuh sewwa dan il-ġest. Jiġifieri din il-mara niżlet f'riġlejn Ġesù u biżitlu riġlejh. Huwa l-ġest ta' adorazzjoni. Din il-mara midinba tinżel tadurah. Jista' jkun li jkun hawn nies illi ma jħossuhomx disposti biex jirċievu l-Ewkaristija. Però dan ma jfissirx illi eh, huma eh, mhumiex mistednin, anzi ma jħossux illi jistgħu jaduraw lil Ġesu jagħmlu dan il-ġest. anke meta mdinbin. Ġesù ma jikkundanna lil ħadd, Ġesù ma jiġġudikax. Anzi, Ġesù missilha qalbha hekk illi ħafrilha d-dnubiet tagħha. Min iħobb jadura. Min iħobb ħafna jadura ħafna. Min iħobb u jadura allura